Dasiba bɛ chinima di pun mali kpaŋ zuɣusi maa wulana m-bɔŋɔ ni ti konyuri n daa gbaagila alikauli ka yiɣisi di zuŋɔ ka laɣim n-ti palli n daa lee niŋla lala kukoli maa n-ti paai luɣ shɛli polo ashee sipiika ŋɔ maa di kpimi ka m bi tehi ni di kpiya dinzuɣu hali a yi doli lala viidiyo maa kanna a ti yɛn ti paai la luɣ shɛli polo ka di fu N nya ka shɛba yɛri di yɛtɔɣa sipiika maa, eh, mic ŋɔ maa di sani ka daa yina, din yɛri ŋɔ yɛduhirigu ŋɔ maa daa kpi mi, di daa chaŋla low battery ka m bi tɛhi. Tɔ! Di zuɣu hali n daa niŋ ninyula kpanjɔri ŋɔ paai dibaa ayi ka di zaa daa yiɣi minti pia zuɣu gba pam amaa di zaa shɛli daa palila din yɛra ka n daa lan kpuɣi li niŋ saɣiri guŋgɔŋ maa puuni. Zuŋɔ ka n kɔkana nti kuli n shihi yɛtɔɣ shɛli bilifu n zaŋ ti a. N daa yɛl a mi, Yɛn niriba pam dihimi tabili bɛ ni laɣim dɔɣi a mini so ba yino ma yino bee ti yɛn ni a talahi nira ŋun n-nyɛ a talahi nira maa bee a ba bee a ma ni din tooi nyɛ bana dim ni tooi pa bana. Biɛhigu puuni, di simsi ni daa daŋ ka m mali talahi nira. N naɣ piɛgu daa naai nyam a maŋ zaŋ dalim so ka be a di nya biɛhigu alaha beni. Biɛɣu ni zuɣu ka o yɛla maa, ka Dagbamba mi nya ŋahili nimaani. N naɣ piɛgu dolila nahi la tahima zuɣu, amaa di pala nahi dala naɣ piɛgu noli. Yɛli shɛli zuɣu ka o doli o maa? Tɔri zuɣu biɛhigu puuni, ŋun leei nyɛ daadam talahi nira? A ni tooi mali atalihi niriba? Aai, ka a min o pa bali yiŋga? Aai, a bi wumd o balli, ka o gba bi wumd a balli, ka di nyɛla, bal shɛli Dagbaŋ ti yɛn yɛri tiri taba, ka o nyɛ atalihi nira. Daadam talihi nir nyɛla ninvuɣ so ŋun kul ʒe a nyaaŋa. Luɣili kam a ni be, a bela barina ni bee nyaɣisim puuni bee wula puuni ka i be, ŋun kul ʒe a nyaaŋa. Ninvuɣ so a mi ŋun yɛn ŋme namgbankpeeni, ka ŋɔ n-nyɛ ŋun yɛn daŋ tuuli m-bɔri maligi ni o zaŋ ti li a yɛli shɛli din niŋ a mini o sunsuuni maa. Ŋuni n-nyɛ ninvuɣ so? A ni yɛn yɛl o, M bɔrila bɛ ya ka Jakɔb bɔhi bɔ ka a yɛn niŋ ka zaŋ li ti a? Ŋuni n-nyɛ ninvuɣ so ŋun bi mali Amɔri yɛtɔɣa m-mali maani difiren so saawara, naɣila nyini maŋmaŋ ka o lan zaŋ li mali? Di zuɣu hal a yɛn niŋ yiriŋ ka wula, ka o baŋ ni nyini niŋ yiriŋ maa. O bi zaɣisir a. O chɛmi ka yiriŋ maa daa wɔbi gari, ka o lee zaŋ saɣisi o taa. Daadam malila a ni yɛn yɛl o yɛlimaŋ saha shɛli ka o wum li. Dinzuɣu a ni tooi yɛli nir yɛlimaŋ ka o bi wum. A ni yɛli shɛm maa yɛlimaŋ n-nyɛ, amaa saha shɛli a ni zaŋ yɛli li maa saha maa dini m-bi tu ni o wum yɛlimaŋli. Dinzuɣu do yɛn chɛmi ka yɛlimaŋli kari bi ku bukaata. Dizuɣu daadam atalihi nira o bi bɔri ni a difi o bi bɔri ni a suhu saɣim a yi mali o shaawara a mini o kɔŋko sunsuuni ka di kpalinda di bi yiri luɣ shɛli hali a bɛli gali nyina ni wuya ka bol o o yɛn kamina bala ka o kana ka a mini o zaa ti be lala fukumsi maa puuni atalihi nira m-bala. A yi yɛli yɛtɔɣa niŋ kpɛŋ ŋɔ, n ŋɔ polo tili ŋɔ bɛ yɛn wum li. O bi doli ni a ti mali ka ti o binshɛɣu.